Kamoro amora ma intie jano mar LTN en otieno maber, arwaki e chenro mar kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Olomba. Ka otieno ma kawuono weche ma wadwa rango gin wadwa ng'eyo weche go eko mag dongruok mag uchumi to gi gigo eko ma bende nyalo ketho uchumi ma pacho kae mapiyo piyo. Magi eki gik mwadwa rango, kaeto bende wabiro twak achiel kachiel kwarangonu jolony matindo mag joluo ma bende sani ri koro noyaw ayanga mondo wane ni to gin to ginyalo konyo piny mar luo e yo machalo nade. An kod wende studio abiro miyo thuolo mosu mondo wadhi nyime kod wach moro. Arwaki. Erokamano Jeff Mm. kuom duoka ka kendo mondo awuog oganda luo kamoro amora ma gintie Mm. mondo awachnegi weche mang'eyo gi rieko manyalo ng'adonegi kaka oganda. Erokamano.
Erokamano ahinya mwalimu. Achak arwaki mwalimu Odeo Wili kawuono kiwacho nyingi to achak awacho negi. Awinjo ka ne ineno ka juma nyiri kane wantiere to toke kocha ne ng'anyo obet mar temo golo oko IBC to gima lich ni miwuoro mane igona e simu en ni Kisumu kane ineno to ineno ka weche obedo matek miwuoro mane nitiere dukni ma bende ne okethi to iwacho ni magi e kama oganda wa yute. Iwacho nang'o e wach nyiri? Jeff, wach Kisumu no wach matek kabisa. kendo nobedo wach malitna kabisa. To ne aparo e chunya ma ayudo ni samoro nyalo bedo ni ogandana matindo mapod eh, ogwandgi otegno Mm. manyalo ringo maba kidi matim ma andamano Mm. ok ong'eyo ni tich a kanye be ok ging'eyo ni mwandu a kanye Naneno kaka ne ogo gik moko gi kidi. Ok adwa donje ni ng'a gini mane ogoye. Hmm. Adwa donje ni maandamano ne mane omiyo ogogi. Inyalo tim maber, ji nyalo andamana. Ji ne andamana Nairobi ka. Hmm. Kendo ji ne owuotho e street, moluoro Kenyatta Avenue, moluoro Moi Avenue, modok University, modok ma gikwe. Hmm. To gima naneno Kisumu cha en gima ketho nying oganda. Kendo miyo ng'ato ang'ata ma ne nigi paro moro ni dodhi otim ohande moro Kisumu mondo ondik jo Kisumu e tich koro paro diriyo. Kawuono nitiere ji manyalo romo apar Mm. man gi udi Kisumo ma ok joluo Yeah. mosedwaro ni mondo gius mwandugi ma Kisumo mondo gia. Mano ok en gima ber. Ka oganda mago ohala Kisumu chunygi ok ler gi timo ohala kuno, tiende ni tije be dhi. Yes. O, joma dak ei Kisumu manyalo kelo ekonomi mar Kisumu mondo odongi be dar. Kisumu koro nyalo we bedo taon maduong' mar city ma nyicha en, todok obedo taon matin.

ng'ato nyalo loso mwandune kata jadalagi ok president wabed joma ong'e rito mwandu pesa to ji ong'e loso te to rito mwandu en gima duong' ineno ne waketho supermarkets ariyo ma kiriwo to gindiko ji manyalo romo mia achiel e kindgi ariyo joma gindiko indirect be koro ng'eny nikech mama moro mane oyudo tich kanyo koro e ode kuchocho odhi ondiko jatich hmm. ma pirone nikech koro en be en gi mshahara ng'ato moro ma tije duong' kanyo koro dalane kucho cho ondiko jabeto ma bo chulo mshahara koro nitie joma tijegi ondiko moriere to gi ma gindiko e bathe magi ka jogi oloro tijegi to nyalo kethore ma keth ne oganda nweng'o manjaber adwa paro ni ndalo post election ne nitiere ba moro kondele kacha mabor ma gorofa ariyo mm. to gi moro ma niwacho ni bar kaguji e batyo kacha ka nolorgi joma ne tiye bago te koro gima ne gitimo tamore moko nodonjo nyaka e chudhi yawuoyi moko nodonjo nyaka e kuo mano ok gima dibed maber noganda Ng'anyo to wanyalo ng'anyo. To dwani mondo wapuonjre ng'anyo gi kwe. Nikech nitie ogendni mang'eny mang'iyowa mawacho ni ka jogi nyalo timore kama e Kisumu ma dalagi, chieng' ma gikawo loch ni koro gin ema gin gi teko Kenya ka, ok ginyalo ketho gik moko kabisa. Aparo ni ketho gik moko saa ng'anyo en gima rach kabisa kata gigo magwa kaka joluo kata ok gin magwa mokwongo tumaini supermarket manogo kite ma ding'eny en mar wuod luo mosetemo matek ma embo yepo ni mondo opiem go gendni mamoko mondo ilos ohande mondo ondik jowa e tich mondo wadongre to ka koro dongruok gi waketho machalo kama Ipani sani ng'ama noneno gicha cha e piny ma oko. E ting'e ni koro kata kelo mwandu ne Kenya ka koro nyalo winjo koluor. Ting'e ni gima be ok ung'eyo ni sirikal ma malo. Ba pare ni koro nosechopo kama dwawa ni kwahero ni waketho mwandu e pinywa. To waketho aketha. Nikech ng'anyo mane ogikni to ne anene mana Migori, Homa Bay gi Siaya gi Kisumu to gi Nairobi. Nyiso ni wan ema chuny oketo wang'anyo. Ok rach to kwang'anyo to warit mwandu, warit ohendni ma jomoko oketo. Kata ok konywa to ginyalo bedo ni gikonyo joma wang'eyo. Ginyalo bedo ni gikonyo wedewa moko mwakia. Ginyalo kelo dongruok e kor gweng' ma wantiere. Ing'e ni ka ng'ama tiyo e supermarket kacha, odak ei Kisumo. To in be nitie ohandi moro e Kisumo kata en mana repair ndiga. Ibiro yudo nikech en gi pesa inyalo repair ne ndiga. Kijaus nyanya inyalo uso ne nyanya. Samoro odak kama ichiegni go to iyawo duka onyalo konyo. Omiyo ohala gin gik mamoro tudore gi wadgi. Ok joma ondik kanyo kende. Nyaka pesa moitnigo kelo luorore e kindwa. Omiyo en gima rach kaka oganda ka wanyalo bedo ni sama wang'anyo to waketho mwandu. Erokamano nya mwalimu Winji, ne nitiere lal kethruok mar mwandu kaachiel kod lal mar ngima oganda bende ne pod dhi nyime. Maendi tinyalo wacho nang'o kaluwore kod oganda mano hinyruok hinyruok koni kod kocha to gima bende koro osewito ngimagi nyaka ne chak ng'anyo machalo kamano. Nitie gimoro ma samoro kisungu luongo ni pirate victory. kudhi e lweny to jodalau muwito e lwenyno ng'eny moloyo gima nudwa yudo e lweny chalo nade ka wawuondre ni wadhi e lweny nikech ng'ato yanyowa to jowa odhi otho kata ji mia achiel donge ineno ka mano ok rom ga yany ka wadhi e lweny nodwa dhi riembo Isaac Hassan e tich. To wang'anyo ng'anyo mamiyo ji tho, mamiyo ohala iloro, mamiyo ji wito tije. Joma owito tije ka ging'eny, to Isaac Hassan ng'ama wadwa ni mondo wagol e tich, Isaac Hassan. To en ng'at achiel gi joge aboro, gin ji ochiko. ok ine kwa wito tije mang'eny moloyo tich mwadwa gole ng'ato kendo waketho mwandu mang'eny ma kata samoro wabi wayud loch to mondo chieng' moro wa recover milionde miche mowitore moko witore moko wabi ng'eyo ni nwawito nikech ng'ato ng'ada ng'ada e chunye ni ohala ma atero Kisumu ni koro aweyo ohala ma atere piny luo ni koro aweyo gima adwa dhi loso kisumu ni koro kalosi omiyo kata ka wang'anyo kaka oganda to warit mwandu kik wakethi walos nyingwa kik nen marach e gwenge moko eka dipo ka wabiro yudo gik mwadwaro Erokamano. Iwacho ni ngima bende kalal to mano onego bed ni iwacho ni kwa dhi e lweny to waneno ka wadwa lalo jawa to nenore ni koro onego wawere kod weche lweny machalo kamano. Eh, ing'eyo ni piny mineno iluongo ni Amerka ni en piny ma tekone ng'eny kabisa. Mm. Kendo aparo ni e piny mangima ng'ama nya chomore kode ni dwa gore kode malong'o onge to ok giyie kata jogi lal apar ni gichiewe lweny magiro ka jogi lalo chik mano wach malich ma kata lwenyno ginyawe nikech giseng'eyo ni ngima dhano ema duong' ing'eyo ni sama ji odhi e lweny thothne ng'ama ng'ate otho ema winjo lit wapuonjre winjo lit ne ogandawa ma joggi ohinyo wapuonjre winjo lit ne nyithindo madong' kiye wapuonjre winjo lit ne mon madong' mond liete mondo wabed jomoko ma moral wabed jomoko mohero jowadgi Omiyo nyaka wanon ni okay, wadhi e lweny. To lweny ni ka ji dhi lale mang'eny to ber koso rach? Be en lweny maduong' moromo gi lal ngima dhano? Kok oromogo to wanyalo manyo yore moko mwalogo lweny. Ineno kata e piny mangima ka sama lweny dwa tugore to samoro ioro ji dhi wuoyo mondi. Lweny itimo ka koro wuoyo otamore. ji ok wuo ka ji osego lweny
erokamano to apenji ni to obila ma pacho kae mwang'eyo ni sani nitiere kod teko duto ma bende eh, kata dono nyisogi mondo gibed jogo eko machiwo weche mag arita kwe sama ji ng'anyo to gichiwo arita kwe ne joma ng'anyo kaachiel kod mwandu molworo kama oganda ng'anye no ero inyalo paro be iparo ni obila bende ni kod ng'ikruok e wach mieri mano to wach ma wawacho to kidok chien to joma ng'anyo ka gin diedi Gimigi arita kwe koso gin ema ginyaka to miyi arita kwe. Hmm. Wach moro ni obila chiwo arita kwe sama ing'anyono to en wuondruok. Hmm. Obila bedoga gi chien ni ka nitiere joma ng'anyo gimoro dwa ketho gik moko hmm. to gidonje. To joma ng'anyo gi to ok ginyal rito. Joma ng'anyo ng'eny. Wach moro bende nitiere ni obila mondo oti gi raba bullet kik giti gi risasi kamili. Mm. Mano bende theory. Ing'e ni kogol obila piero abich to joma ng'anyo gin aluf ariyo. Mm. Tiorogi gi raba bullet. To gimoro diwuogi ma gi fire raba bullet ma fwenyo ni gigi kare mana raba bullet. Ing'e ni githo te. kata adwa nanyiso gana raba bullet onge kenya ka ang'e ni sani to ng'anyo nyalo bedo norumo to chieng' moro ng'anyo noduog kendo to dwa ni kwadhi e ng'anyo to wadhi kwang'eyo ni bundego nitie bullet kamili eigi ma live to migi obila ni ka ngimagi nie hatari to giti kodgi kik wawuondre ka ngimani nie hatari to ng'ama oketo ngimani ni atari ema tho to in idong' tiyo gi gigi ok awach ni ber mondo obila ogo ng'ato mano makosa maduong' moloyo te kendo e piny molony obila monego ng'ato nyaka bed tried nyaka tere e doho manoni to kaka nonegi noromogo koso no oreto gi tiyo gi gi bunde mago nitiere to ka wadhi to wan be nyaka wabed mariek ma wang'e ni ooyo gisasi ma ng'ano bunde ma ng'ano oting'o ni to miye ni ka wabiro marach inyalo tigo to bende sama wang'anyo kipenge mar katiba article 37 moyie ni wang'anyo mm. owacho ni ng'anyono nyaka bed ng'anyo mamuol maonge silaha Bedo maonge silaha tiende ni kata kidi ok ting'e. Kidi en silaha maduong' moloyo kata raba bullet. Donge mano to wayiere? Mano adier.
Koro nyaka obed ng'anyo mamuol. To ka wating'e kidi kendo wabaji kendo wadhiro wiji kendo wapamo ji, Mano ok en ng'anyo mamuol. Erokamano ahinya mwalimu Awinyi. Naneno ka Nairobi migosi Raila Amolo Odinga notelo ne oganda e ng'anyo kendo ne en ng'anyo mamuol adieri kaka ne wacho ne gilworore i boma ma gidok kuru pak ma onge tungni moro amora mane owuokie. Ok ang'eyo ni ang'o mane okelo tungni Kisumu kaachiel kod Migori. Mano wach ma pod ok ang'eyo ni to ang'o mane miyo gin ok gidhi nyime kod ng'anyo mamuol. Miya pachi ni to sani sirikal koro wacho ni giloro weche gi eki mag ng'anyo. Kweth mobalo kod piny owacho pod wacho ni maendi en gima noyienegi kod chik kendo en ei chik ma ok gine ka mano wach maber. In iparo nade wachno? Gima osetimore sani aparo ni ng'anyo to samoro ok dhi nyime kaluwore kaka president nowuoyo mm. ni koro los committees yes. madhi romo mondo ji owinjre mm. ji olalre mm -hmm. aneno ka ng'anyo nyalo rumo yes. to kata kodhi nyime Uh, odhi mana nyime nikech waneno ni ka watero wach e parliament ok dhi dhi kaka wadwaro to nyaka wapuonjre puonjo jowa katiba mondo ging'e article 37 moyie ng'anyo onge kama wache ni ng'anyo ni utigo mondo ugol go ji ofis To katiba ni nong'eyo ni nitie jomoko mibiro dwar goli ofis. Omiyo ne gindiko Article 251 tu mopango kaka idwa gol joma nigi constitutional office. Joma ofise gi chalo mar Isaac Hassan. Yes. Nitie kaka ondik ni gologi. Mm. To article machielo mar ng'anyo ni ing'anyogo ka sirikal ok tim gima chik owacho ni onego gitim. Ing'anyogo mondo ging'e ni chunywa ok ler gi Wanyalo ng'anyogo ka nitie gima wadwaro to sirkal otamore miyowa to en ratiro marwa. Ing'eyo ni article no ng'anyono en ratiro marwa. Yes. To gima otamruok miwa ma ratiro marwa momiyo wang'a tiyo gi article ni gini onge. En aena ni koro waneno nikech jogi ng'eny e bunge koro wa kik wakal ei bunge. Tiende ni wadwa kalo tok chik. Mano be ber. ing'e ni nitie chike moko mang'eny mar ji oloyo wayudo ni wang'eny to chikwa kalakala e toke wakoni wan sani koro wang'eny kwan wauru mondo oyud ka donge waromo kaka nyichi neno kodwa tiyo gi okoa kenya signature Yes. macha iluongo ni kale e tok chik moseketi wadwa ni waloke koro waloke nikech ng'enywa watiyo gi manyien mwaloko wachopeno koro ka to en aena ni ero waseng'anyo osemiwago koro en gima ber ji odhi owuo otimre to ogandana be nyaka mi warning yes.
ni piny ikawo kod mwandu piny ikawo kod pesa ka ok wamanyo mwandu kaka oganda ma wabiro kawogo piny sani kata e ndalo mabiro to wabiro bedo wasumbini ogendini mamoko nikech muma wacho ni jomwandu enobed jotend jochan koro nyaka wapar wach mwanduni maduong' kabisa to mwandu mane pinje te ok Kenya kende. Sirkal emoting'o. Kata en sirkal ma maru, kata en sirkal ma ma ogendini mamoko emotelone. Sirkal ema nitie mwandu. Koro mondo wayud mwandu ma chieng' moro wagolo gi e lojni, nyaka wayie tiyo ei sirkandni. Kata ka wawuondore awuonda gi chunywa ma oko, to chunywa ma iye to wang'e ni jogi ok wadwar ma kwaloso alosa mwandu mwatiekoni, to wagologi. Amane maber. Nyaka wabed gi wuondruok. Ineno Moi nowuondore e tok Kenyatta. Owuondore go higni te ma bang'e obiro kawo loch e yo mayot. Hmm. Nikech koro ne ok ji ochaye. Oseloso mwandu morome, osebolore ma ji paro ni onge gima onyalo timo ji marach. Kaeto bang'e no Moi okawo loch. Moi odhi adhiya gi loje ni ma Kibaki okawo. Koro sama ne wane tok Kibaki cha, dine obedo gima ber kabisa hmm. kata ne rach kata ne imalowa to wabedo abeda toke ka waloso mwandu wabedo abeda toke ka wawuondre ni wajoma beyo to ka saa romo tidwa koro ng'ama koro dwa pingo waonge nikech ne waneno joma beyo to wakawo akawa lojno maonge dondruok mathoth to ineno ka nwakele lelo nwakele ng'anyo moro kanyo ma bende koro wakethore gi joma tiyo nikech ing'e ni loch mineno ni kosego kura to joma tiyo gi ema nyaka miyigo chief justice ema nyaka swear in police ema nyaka riti gin ema nyaka gipang kaka imiyi loch to kisebalo misebedo gele ma koro ok inyal bedo gi muolo kodgi to nyaka wang' gimany ni ng'ani kwa keto loch to dhi tiekowa omiyo wuondruok ni gima ber nyichi neno ka magufuli owuondore ka hmm. ma ji oparo ni en ng'ama muol kabisa nikech ing'e ni jotelo nigi sei maduong' e keto jotelo mabiro manyien Mano emomiyo nyaka ibed mobolore, nyaka ibed mamuol to kikawo loch koro inyalo mana golo koki. Kwach ing'e ni lidho mos nego le nikech en koke ok ne. En koke iwinjo mana kuome. Omiyo kaka oganda dibed gima ber ka ka wadwaro loch to wabolore e tok telo mantie. Ka tinde to boket maber ni telo mantie ok siki. Pare ka Moi ne bolore e ng'e Kenyatta. to kia ni Kenyatta biro we loch karang'o. Donge ineno ka notiyo tich matek ma marwa to ne yot. Ne wang'e ni Kibaki tiyo ka ng'eny to higni apar. To waweyo nikech gima ne wiwa wilgo ni loch mantieno ema keto simbo ne loch mabiro. Kaeto wakawo loch to watiyo kaka wadwaher mondo wati. To be nyaka wang'e oganda ni loch kata wakaw mana kawuono 2017 ka ng'eny to wanyalo mana tiyo higni apar. kang'eny to be kwa nyalo kaye 2017 to uru tiyo higni abich wan be pod inyalo mawa go bang' higni abich to kang'eny to apar ipani higni apar dilok doch mosetimore e piny luone gik mang'eny mosekethore dhier mang'eny mosemedore somo mang'eny moserem tuoche mang'eny mosedonjo to jo Kenya moko be nitie rito lojni ni gimbe gibiro dwaro pokgi kaka owinjore. Omiyo kaka oganda dwa ni wati matek walos mwandu walar go loch. Erokamano mwalimu, awinjo maber ka iywago wach mwandu, iwacho ni mwandu e gima nyalo miyo oganda yud loch. Koro wapenji ni to irwako wach mane owachi kod jatend piny owacho ni mondo okaw komiti mawuok e od bura ariyo mondo olosie wachni. Ineno kama in gi wach maber. Jeff ing'e ndalo duto ni an e jakom Luoland Dialogue Initiative. Onge ng'ama dwaro dialogue e pinyni maloyo. Be gimomiyo igoya sani moloyo? Ah. En nikech wach dialogue ma sike sika ni ji nyaka wuo. Ah. Ing'e ni sani kata koro ji wuoyo, ok wanyal sungore ni ne wang'anyo ma ji owuoyo nikech ji othoe. Ah. Ipa ni ng'ama othocha gi jodala giwinjo nade? Ok onego ket gimoro amora ma ng'ato kata achiel wite ngimane. Ka Nyasaye mane dwa ketho Sodom gi Gomora nikech richo, ema nodagi ni koyudo ji mabeyo kata achiel kata ariyo to koketh Sodom gi Gomora. Onge gima rach maloyo ng'ato wito ngimane. Bende ng'anyo mineno ni nitie moko ma kata polis onge to nyaka wang' ji chwanyre. Ibiro ka ng'ato odhi ogwe duka ng'ato moketho ma jadukano samoro ogoye gi gimoro ma ng'ato otho. samoro kier mogore piny ma mtoka otuome ka koro ji ringo so mago nitiere koro dialogue to ber winjruok ber moloyo lalruok ber kabisa mondo oganda obedi mondo owinjre wach iwacho ni in e gamo chung' ne weche mag dialogue ema bende miyo sani iwacho ni igoyi matek hmm. igoyi nikech wach mar twak Erokamano. Koro jatelo nyisa ni to nitiere eh, riwruok ma bende ne oyaw ayanga ma ong'ere kaka eh, the young Luo professionals kata jolony matindo ma gin joluo ma pachgi ler ma bende idwa ni udwa ni mondo okonygi mondo ne kaka inyalo dong gwengewa mag Luo. Nyiswa matut kuom wachni. Iwinjo?
iseng'eyo ni an jakom mar dalo gi piny luo kendo seche te adwaro mana mondo joluo bedo winje onge ng'ama odwa malo onge ng'ama odwa matelo onge ng'ama odwa pingo to adwa ni mondo joluo wuondi mondo pach luo riwre muma mar ngeche wacho ni kama jong'ad rieko mathoth nitie oganda no dhi maber to kama onge jatelo matelo ne ji gi rieko maber oganda no dhi marach so nitie ji e piny luo ka mang'eny mariek dak wariwgi to gimbe gikel pachgi mondo oganda odhi nyime kaka muma wacho koso nyaka muma be wadwa kwedo kaka ma jong'ad rieko thothie to oganda dhi maber oganda dhi nyime maber joluo mariek ng'eny ok gin josiasa kende be ok gin joma oyier kende to jogi dak waketgi mondo wagwen pachgi wagwen to wariw to wakaw goloch nikech gin gi rieko maber adwa nyisi wach moro nyaka nyicha waa e yiero ma 2013 ma waneno ka kuchwa kata obedo ni ne wago kabisa ne ok ging'eny moromo kawo loch ma koro ng'ato ok pingi ng'ato be ok kwalwa Kana ng'iyo register tayudo ni kaunti kaka Migori nigi ji mang'eny maromo gi kaunti kaka Murang'a. To jo Murang'a ohingowa gi kura aluf achiel gi aluf mia achiel gariyo gi piero ariyo. Kaunti kaka Nyeri nigi nigi ji elufu mia abiriyo kende to Homa Bay nigi ji elufu mia ochiko gi wiye machiegni chopo milion hmm. tiyudo ni kuchwa ma Homa Bay romo gi kura ma Nyeri donge ineno ka gimoro rach ka to gini oganda na osewuothe moparo nang'o nonego jok mineno yiere telogi moko be noko yier mm. certificate mo migi to gine parliament osebedo piny moparo ni ang'o madwa tim nyocha ka miso gin to mera gima dutim maber moloyo en tero mswada e bunge mondo jo Kenya ogo kura gi register mar identity card nikech ka wadhi gi register mar identity card tidhi yudo ka koro Migori ka wadhi medo kura alufu mia achiel gi wiye automatic ka joma warombo gi population nigi kura moyombowa gi alufu mia achiel gi piero ariyo mm. to gineno ka nitie ji yeyewa ka kare man gi kipande to onge kura jogi kwawacho ni koro watero gine bunge mokalo koro jigo gi kura to jo Kiambu ka oyombo jo Kakamega gi kura alufu mia adek. Tiende ni kwadho ang'ado rieko ni ji go mana kura gi kipande to kuch kaka meda nyalo medore gi katent alufu mia adek. Nitie gwenge mang'eny mwanyalo wuoye kamano. Thoth kuonde stronghold wa, kuonde ma ji register mang'eny gin 70%, 93%, to kuonde moko gi ji register mokalo 100%. Tiende ni ji to mana nitie. Kura ma ji ok okawo. To ka kura kawo tek nogandana, to nyaka jothurwa bed mariek mondo gidhi e parliament kata giket bill moro ni wadwa ni mondo ji ogo kura gi kipande. to register tiyudo nang'o nitie systems miloso ma koro in kaka mbaka kama mm. kidwa ni kuchi ibi go olympic primary yes. tiyudo list moket na olympic primary en code 224 mm. tiyoro sms gi id number ni ni, et, ni dwa goche 224 to list nyingi dhi e 224 no kuonde ma chimoro kidhi goche tiyude nyingi chuth tigo kura mago rieko mathindo thindo madinwa yier joma riek ma ok joma jowa to koro ne tich bedo mayot e piny luo ka to ne waketo gimoro ni ng'ani ng'atwa ng'ani ok ng'atwa ng'ani kia nade ng'ani loyol mago onge sama igalaro oganda wach moro ni ng'ato ok loyol e piny luo ni ok ti sama oganda odhi e lweny kata nyiri ariyo manogore nyoro pod go mana kura noganda chalo nade ndalo moro nwagore gi jolang'o river sondu 27 to kochopo disemba to jolang'o gi joluo ma river sondu nogoyo ombuli agula achiel agul raila ndalo moro jolang'o nonego jokikuyu kiamba church eldoret to kachopo 2013 to jogi ogo kura ya agula achiel iwinjo kata joma mon joma mon gi jowetegi joma dui ka koro lweny owuok gogendini ma oko to giga keda keda kanyakla neno ni e piny luo ka kata nitie jomoko mwapingorego to ka sa koro chopo ni koro igone wuod luo gibiro goyo agul achiel agul omiyo wach moro ni kia ni ng'ani ng'ato ng'ani mago dondruok mathindo thindo Kendo ok dwar ni gimoro waketo ni jaluo ni moro amora ok nyal wacho wach makonyo luo. Ni nyaka mana kanyo achiel. Mano wawuondore ok wabe yudo gima wadwaro. Erokamano mwalimu, wachni mogik migone go oriti jo Kanyamani. Rawinjo kisa yuago wach mar miwacho ni ng'ani ok loyo, ng'ani loyo. Wachni mogik. Adwa nanyiso ganda jo Kanyanam ni lalruok en gima ber bedo piny kaka oganda wachok bura mondo wawuo mondo wang'ad buchwa bura ma jopiny oyiego te en gima ber kik um wang'wa gi wach moro ni wadwaro presidency ma koro joma chiegni gi, gi teko mar dwaro presidency ni koro keto jomoko ni jogi ok jowa maka jogo wuoyo to gin mana joma idwa nolaw ka le mago gin miriambo Piny Luo en piny joluo te. Nyaka joluo bed piny mawuo. Nikech chieng' moro kwere nyikwe uru penjo ni to uto ndalo mane gigi timore to ok timre kama dak nung'ade rieko. Nuwachi ang'o? Omiyo oganda nyaka bed mawuo nikech kata mana tend luo sani bende ne dwaro mana dialogue. Dialogue kaber e Kenya to nyaka obed maber e piny luo. To kober e piny luo nyaka obed maber e counties mag Luo. To kober e counties mag Luo, nyaka obed e constituency nyaka ng'ato e dalane. Dialogue en gima ber. Erokamano. Erokamano ahinya, mano ero duto gin weche Mwalimu Dowedi kama neno twak achiel kachiel rang weche go kama ng'anyo gik mosetimore kaachiel kod kaka wanyalo chido mbele to moloyo kaka wan oganda ma wuok e Luo Nyanza. Gima watemo timo en mana mondo wadong oganda ma Luo Nyanza mondo kamoro amora ma intie ngima obed mayot. Ngima mayot e ngima maber manyalo konyowa waduto. Kawuok e Lolwe TV, an Jafo Lomba kaka maendi ne en Kuku mar Wach. Erokamano ahinya jatelo. Erokamano Chopo Sira. maber Ruoth otieno ogwedhi na kawuono, wabiro chak waromo ka Ruth. Erokamano Sira. Erokamano.